Me me nhunu ɔha balest a wɔwɔ Ghana ha wɔ sɛ ɔnim abibiduro sene me am telling you. Me nsom abɔfoɔ abɔfoɔ koraa na ɛsom me wɔn yɛ servant wei ɛyɛ akodeɛ a sunsum mu mede kɔ ako abibifoɔ nso wɔ abɔfoɔ o ɛmmoa atia yɛ obi bɔfoɔ na sɛ bosom yɛ bɔfo abibiduro na ɛsa yareɛ o ɛnyɛ tablets ɛne capsules ɛnyɛ syrups but herbs saa nneɛma no nnuro no a Kwasi Broni de ama yɛ no nyinaa yɛ adeɛ a ɛsosɔ ano Nyamesom no a yɛreka no secret wɔ mu deɛ ɛma nnipa di yie ɛnyɛ ɔbrɛ adwuma twuma nketenkete. It doesn't mean so sɛ mɛnyɛ adwuma. Mɛnyɛ adwuma. Yɛde tumi na edi yie. Mpaebɔ yɛ adwuma. Yɛbɔ mpae a Nyame tie. But the whole secret ne sɛ.
Meda ase sɛ da biara no wonya mmerɛ na wohwɛ me wɔ Nature TV GH. Ha no mo se, ah, mafa ato me ho so, m'adesuadeɛ mu, me researches mu, mahu sɛ dasani a wɔbɛyɛ w'adwene sɛ wode sunsum, eh, mfa, womfa sunsum nka w'abrabɔ ho no, nneɛma bebree na ɛbɛko atia wo. Ne saa nti no, ah, mafa ato me ho so sɛ me ne me papa nom adiyifoɔ, me papa nom a wɔnim sunsum mu, me nua nom a wɔnim sunsum mu, ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛasua adeɛ de afa spiritual side of every human being. Ɛnnɛ me ne Odiyifoɔ George na yɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ no. Na yɛ topic no mato ne din sɛ, Ɛdeɛn na ɛma nnipa di yie? Ɛyɛ nsaano adwuma? Ɛyɛ korɔno? Ɛyɛ de adeɛ? Ɛyɛ common sense anaa? Gyesɛ w'adwene anaa? Mɛnyɛ Odiyifoɔ kɛseɛ wɔ ha no, mese a wayɛ adwuma for almost over 40 years no, yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Na Yɛsua adeɛ adi afiri mu. Ɔyɛ sunsum sɔle sɔfo. Yɛn nyinaa yɛn nso yɛnim sɛ sunsum sɔle asɔfoɔ deɛ yɛka sɛ ɛben a ɛne me na mɛka akyerɛ wo. Mɛkɔ me papa yi hɔ na yɛde nkɔmmɔ twetwe no akɔhyehyɛ so. Dada,
N'agya, mema akɔ aba. Mede wo so aburu.
Biribiara bɔkɔ deɛ? Agya adom ne ahwɛyie. Yɛda Ɔbɔadeɛ ase. Deɛ ɛdi kan no, yɛmfa mfiri w'akotadeɛ Ɛɛm, yɛmfa mfiri hɔ. Ataadeɛ yi, ɛyɛ ɔkɔtofoɔ wɔn deɛ, freemasonfoɔ wɔn deɛ. Mo nso mo deɛ yi, asekyerɛ ne sɛn na ɛɛ deɛn adwuma na ɛdi? Ɛne wo nan a ɛsisi fam, da biara mehu bi anan na ɛsi fam. Ah, me nan no a ɛsi fam no, menya hyɛ akotaadeɛ deɛ a, Okay, ɛsɛ mede me nan si fam. okay. Ɛno kyerɛ respect, ebu a mede ma Onyankopɔn. Yeah, nti akotaadeɛ no deɛ ɛyɛ sunsun mu ataadeɛ. Na yɛka ɛɛ saa gɔn yɛ ɛhyɛ mi a, mhm. ɛyɛ akotaadeɛ yɛ a, yɛka asɔfotaadeɛ a, ɛno ne wei, ɛnyɛ suit. Okay.
Suit nyɛ akotaadeɛ. Ɛnyɛ akotaadeɛ, ɛna ɛnyɛ asɔfotaadeɛ. Asɔfotaadeɛ yɛ gɔn. ɛno na ɛwɔ bible mu okay.
bible wa describe kwan a yɛmfa so mpam asɔfotaadeɛ okay.
eh, eh, bible no aka bible no aka na dada wede wode asɛm aba o question a asɛm a wokan no yɛwia ne akɔ sɔdeɛ kura wo si um, bible no yɛn nyina di adanseɛ sɛ ɛyɛ aborɔfo yi na ɛbɛ introduce bible no de maa yɛn mhm. we are not trying to say sɛ the bible is not the word of god ɛno deɛ Ɛyɛ wɔn a wɔn nim but yɛn nyinaa nim sɛ some years ago it is the white people that introduced the the um, the bible to africans saa deɛ a wɔn wɔn nhyɛ gɔn wɔn hyɛ suit na wɔn de gyina asɔre dɛm na wɔn de preachi ɛna yɛn nso esua yɛ eh. nti wɔn nso yɛ. ɛnyɛ aborɔfo ɛna bɛkyerɛ yɛn kwan ɛfa so som nyame o okay
ne nyamesom wɔ hɔ dada yesu kristo koraa ɛbɛba no mhm. ne yɛ nyamesom no ɛwɔ hɔ dada mm. yɛ nananom nim nyamesom dada ɔte sɛ wate sɛ yɛato dua bi din yɛfrɛ no nyame dua ah, wate aseɛ ɛti nyamesom wɔ hɔ tete ansa koraa na yesu ɛbɛdane no ho abɛyɛ nipa ama yɛawo no
Agya Abraham nom nyinaa nya mmaeɛ no, na nyamesom wɔ hɔ. Nti ɛmfa ne sɛ aborɔfo no na ɛde yɛ ade akeka gu. Wɔn deɛ, deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, ɔka sɛ onya Bible nyɛ onyame anum asɛm a obi a ɔbɛka bi ayɛ ɔboa. Ɛyɛ onyame anum asɛm, onyame asɛm a ɛnam onipa so twerɛeɛ a ɛyɛ awurade honhom a ɛbɛsii nipa soɔ wate aseɛ nti wɔn a wɔtwerɛ bible no nyinaa anaa wɔn a wɔde saa nyame asɛm no to hɔ no nyinaa no ɛyɛ mmorɔfo no na abɛtumi a interpreti
ama yɛate aseɛ nti bible mu asɛm no mhm. obi ka sɛ ɛnyɛ nyamesom na ɛyɛ kwasi buroni na ɛde baeɛ kwasi buroni no koraa no ɔno no yɛnya mmɔɔ no no na Nyame anom asɛm wɔ hɔ dada. Nso wɔn de nimdeɛ wɔn anya na wɔn de atwerɛ.
Wɔn akyerɛkyerɛ mu. Okay.
Because the original manuscript no na yɛ ntumi nte aseɛ. Okay. Nti wɔn na wɔn atumi anya nimdeɛ a interpret de ayɛ dɛ ɛde ama yɛn. Good.
Yɛn kɔ soɛ de soɛ. ɛkyerɛ sɛn? Sword wei a ɛkuta me no yɛ akodeɛ. Biribi wɔ mu anaa? Wobɛtumi atwea me ahwɛ anaa yɛntwetwe no saa? Ɛɛ yɛntwetwe no saa, mɛtwe no na kyɛ sɛ ɛyɛ nsɛm pii. Nti sekan hyɛ mu?
Sekan hyɛ mu. Oh, okay.
Ɛyɛ sword paa kɛse a Ɛɛ, obi a ohu me sunsum mu biara sɛ menam sunsum mu kwaporɔbɔ biara, mm. obehu no kura me. I see.
Adɛn nti a mede angels na ɛyɛ adwuma. Ɛna angels, angel bi a wobɛhunu bi akuta sword.
Da wotu. Ɛɛ eh, sɛ tu a metu no nyɛ sɛ bɛyie tu. Asɛm anka mbɛbu saa no.
Aha, meni bɛyie.
But mekɔ aprɔbo sunsum kɔhwɛ nyame mma a wɔde wɔn ahyɛ me nsa no. Okay. meyɛ oguanhwɛfo.
Okay.
Nti oguanhwɛfo biara wɔ n'akodeɛ. Wohunu biribi te sɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛ siremfoɔ yi a wɔhwɛ nnwan so yi a bó so okuta poma. Mm. Woyɛ w'adwene sɛ yɛ poma kɛkɛ na wodi agorɔ na so ɔde bɔ wa ɔbɛdwo mfa wonyɛ yie da especially burkinafoɔ no. Mm. Nti wei ɛyɛ akodeɛ a sunsum mu mede kɔ ako. Okay. Ɛnam sɛ mede abɔfoɔ na ɛyɛ adwuma. Waka sɛ wode abɔfoɔ na ɛyɛ adwuma yi deɛ, na kyerɛ sɛ nsɛm no dɔɔso. Ebi mu se wɔn yɛ akonfoɔ, wokɔka wɔn sɛ mewɔ motia aduasa nson, mewɔ motia seiseiseisei. Na wo nso woyi so abɔfoɔ, na sɛ mo nyinaa no monsom Nyankopɔn o. Mo deɛ mo mo obiara som deɛ ɔsom. Wo som bɔfoɔ, ɔno nso som motia nti difference biara nni mo ntɛm. Me nsom abɔfoɔ. Okay. Abɔfoɔ koraa na ɛsom me. Wɔn okay. yɛ servant. Okay. Wate aseɛ? Nyame abɔ wɔn nti me mefrɛ wɔn. Okay. Na masoma wɔn kɔkɔ yɛ adwuma wei. Kɔkɔ yɛ adwuma wei. Okay. Kɔkɔ yɛ adwuma wei. Okay. Mesom otwe di ampɔn. Ɔbɔrobɔro ɔbɔ soro bɔ asase. Mm. Ɔno na mesom no. Mm. Na n'asomafoɔ a wɔyi wɔn ama yɛn no ɛne abɔfoɔ no. Okay. Da biara na meka sɛ yɛn mpaebɔ no does not go straight to God o. Yɛn ni nyame nni nkɔmmɔ direct o. Wɔ se kɛtrɛma bie ni hɔ ɛbɛtumi ne makasa one on one. Aniwa bie ni hɔ ɛbɛhunu me awurade ɛbɛtena ase. Okay. Dada, um, amanfo bi mu questions a me ne wo yɛ interview bi wɔn busa me no. Ɛna me busa ansa de akɔ yɛ main topic no so. Dada abɔfoɔ no dodoɔ a wonim wɔn din no bɛyɛ four five bi wobɛtumi abɔ ma me na nka mɛgyina so abisa w'asɛm bi. Abɔfoɔ deɛ wopɛ me mpɛ wopɛ sɛe. four pɛ.
mewɔ bɔfoɔ a wɔde me yɛ adwuma mhm. baako yɛ Michael bɔfopanin no no yɛfrɛ Adonai Gyaa Adonai Gyaa mm. ɔyɛ bɔfoɔ me bɔfo kɛseɛ baako no ɛne ɛwɔ Adona baako no no o yɛwɔ bɔfo gabriel yɛwɔ sahuja okay
ɛyɛ deɛ mepɛ no no dada me mante bɔfoɔ apia wɔ mu mante bɔfoɔ wusi ɛdin a wobɛbɔ yɛ nyinaa yɛ buroni ɛdin ɛdin a aborɔfo to michael Pit, eh, eh, eh, Elijah, yeah. Gabriel, bɔfoɔ Gabriel, Holy Raphael, ɛna metetee din. Na kyerɛ sɛ Nyankopɔn bibi man mu hanom deɛ yɛnya bɔfoɔ bi a ɔwɔ twi din anaasɛ ɔwɔ anwena din anaasɛ ɔwɔ mfante din anaa ɔwɔ nkran din. Ɛɛ, eh, edin no a Onyankopɔn Twedeampɔn bɔrobɔro bɔɔ adeɛ de maa abɔfoɔ no. Adɛn na Nyankopɔn yɛ boro, ɔyɛ boroni? Deɛ ɛteɛ ne sɛ, Onyame bɔɔ nneɛma nyinaa wieeɛ no, ɔde tumi hyɛɛ nnipa nsa. Okay. Sɛ onipa, sɛdeɛ yɛn yɛbɛsi ate ase afa na ɛbɛyɛ convenient ama yɛn, ɛbɛsuit yɛn no, yɛn ankasa yɛntoto din. Mm, na saa tam na bibini bi ni hɔ no wɔbɛto bi di. Very good.
Ɛna Bible yi sɛdeɛ ɛsi twerɛ no no kwasi buroni na interpreti okay. ɛde akɔ buroni eh, eh, eh, ɔno ne kasa mu. A language that we will understand. Yes, ɛno nti na akɔba no saa. Okay. Okay.
Yɛn kɔ straight to. Na abibifoɔ nso, mhm. wokɔ abibiman mu a, mhm. abibifoɔ nso wɔ abɔfo o. Ɛno deɛ wowu nyi so bi.
hwɛ ɔn sɛ wɔka mmoatia mmoatia yɛ obi bɔfoɔ
nyɛ bosom ɛyɛ ne bɔfo no no na sɛ bosom yɛ bɔfo okay wɔyɛ spirit okay spirit being okay wate aseɛ nti obi bɔfoɔ ne bosom no ah Obi nso angel no no. Obi angel no no.
Pii ka sɛ obi nso nyame no no. Obi obi somafoɔ ne mm. bambɔfoɔ no no. Okay. Nti ne ne bɔfoɔ no no. Okay.
Yes. Sɛdeɛ wɔn nso deɛ ne nti adan nti deɛ in this case why do some people condemn the tradition uh, dwarf sɛ wɔn yɛ wɔn nyɛ papa ne adade why do most of you uh, pastors and prophets no why do you condemn sɛ obi bɔfoɔ nso mfiri nyame. Ɛɛ eh, deɛ teɛ ne sɛ yɛn yɛn ankasa no. yà go contrary. okay okay. yes abibifoɔ yɛ ha yɛ ho paa o. okay sɛ nka wohwɛ abibifoɔ paa ɛyɛ bibire mu a. Mhm. nka yɛ som ɛne honhom som.
okay honhom som. okay baabi a wokɔ a yɛde nhaban betumi ayɛ adwuma. Mhm. Yɛde abɔdeɛ a Nyame bɔɔ yɛbɛtumi ayɛ adwuma. Mhm.
Bi te sɛ mmoa. Mo. Okay. Yɛbɛsɛ nsuo ɛde nhaban bi aka ho de nnua bi aka ho mhm. de abɔdeɛ a Nyame bɔɔ yɛ mm. ɛde ayɛ adwuma because ekuta virtue and powers. Mm. Dampakyɛw gyina eh, so to so podua mu ma me. Nature movement foɔ nyinaa mo hwɛ video yi no mo nhyɛ. Because dada ɔyɛ nature movement president and ɔka yɛ ho paa because ɔno nso no ɔgye abɔdeɛ di na ɔde abɔdeɛ nso ɔbu abɔdeɛ wobɛba no asoɛeɛ no wapenti penti nnua kyɛ sɛ ɔdi nneɛma mmoa no ne um, nhaban ne nnua no ɛwɔ ne nyinaa nature movement fo a moanya akwanya mo hɛ video nyinaa monhyɛ yɛ papa no nso ɔyɛ nature movement kɛseɛ paa Bishop Francis ɔhene ba baabi a wɔ biara no Mekyia dada wo deɛ to aso ma me adarom. Ɛno nti no abɔdeɛ awurade de tumi ahyehyɛ mu okay.
Hwɛ ɛnna a Ghanafoɔ anaa abibire mufoɔ mm. divert firi honhomsom ho mm -hmm. na yɛkɔdi akwasi buroni nhyehyɛdeɛ mm -hmm. ne ne culture akyi no mm -hmm. ɛne yare bebrebe a yareɛ no ɛba a ɛntumi nkɔ no Akwasi broni culture yɛ kodi akyiri no bi ne dɛn? Ah ɔsɛ akwasi broni deɛ nneɛma bebree na wabɛdaadaa Ghana fo eh, wabɛdaadaa bibire mu fo a aba yɛ firi yɛn yankasa yɛ som mu ato atwene a ɛnɛ but wokɔ ɔno nso no kurom a odi so. Yeah odi nsuo ni, odi nnua ni, very good, apɛsɛ.
Nti wɔn nenam hɔ baeɛ hanom sei wobɛhu a na yɛ akokɔ ne mpuro ne apɛsɛ nyinaa me maame wɔ US ɔse edua bi si wɔn fie baabi ɛwɔ US New York a wɔn pɛ sɛ wɔn tu dua no edua no ne ane lɔya wɔn kɔ asɛm ho bɛyɛ four months ansa na buroni ne gye atum lɔya no ɛkɔkɔ wɔn mma sisa gye atum ansa na wɔn tu dua no edua si fie ten ten ten ten ten wɔatwa. Otwa sɛ no kwa.
Mm, Buroni kurom, dua bi a ɛwɔ hɔ biara wɔ ne din, ɛwɔ ne nɔmba. Mo. Ntumi ntwa. Wate ase, mm. ohun sɛ abibiduro na ɛsa yareɛ o. Okay. Ɛnyɛ ɛnyɛ ɛfrɛ no sɛ tablets ɛne capsules. Okay.
Ɛna ɛsa yareɛ. Okay.
wate aseɛ mm. ɛnyɛ syrups mm. but herbs ɛna ɛsa yadeɛ saa nneɛma no nnuro no akwasi buroni de ama yɛ no nyinaa yadeɛ a ɛsosɔ ano ɛbrɛ yadeɛ no ase but yɛka deɛ ɛsa yadeɛ paa ɛyɛ bibiduro wow. first na ne yɛ nananom nyini kyɛ no na ne nyinaa yɛ nature a wɔn de buo ne yɛ ne deɛ ma no
Daddy yɛ a divert yɛ topic no yɛahwɛ yie a na yɛakɔ too far wɔ yɛn interview no mu. Yɛmmra back na yɛn topic wei deɛ about nature no yɛ treat no eh, the next time. Dada, wei deɛ mebusaa question no straight. Deɛn na ɛma nnipa di yie wɔ asetena mu?
Deɛ ɛma nnipa di yie ɛnyɛ ɔbrɛ adwuma. Okay.
Sɛ mefɔ so sɛ meyɛ adwuma gidigidi. It doesn't mean so sɛ mɛnyɛ adwuma. Mɛnyɛ adwuma. Okay.
Wate aseɛ? Follow. Yɛde tumi na di yie. Okay. Wonni tumi a wontumi ni yie. Okay.
W'ani nye sunsumsɛm ho a ɛden sɛ wobɛdi yie. Okay. W'ani nnye sunsumsɛm ho a, ɛyɛ den sɛ w'ankasa w'abrabɔ betumi atu mpɔn. Enti onipa biara a ɔpɛ sɛ odi yie no, gye sɛ ɔyɛ obi a n'ani bere sunsumsɛm, n'ani gye sunsumsɛm ho, na ɔdetermine sɛ ɔbɛhwehwɛ akyiri kwan na wafolo. Because adɛn nti na mɛka saa? Obi bɛka sɛ, Papa wo boa, na sɛ woyere wo ho na wofɔ so sɛ woreyɛ adwuma a, adwuma no bɛkɔ so okay very good obi nso koraa bɛka sɛ o na sɛ me me me brɛ a wɔnkɔ baabi a wɔnyɛ hwee nso wadi yie yeah ne brɛ a no onim baabi a wɔnam ɛna onim n'akyi hmm. onim deɛ taa sacrifices bi a onim botaeɛ bi a taa n'akyi okay wate aseɛ hmm.
aha nti me sɛ yi a me odifo dwa gya me yɛ honhom sɔre diifoɔ no mhm. Yɛ a na mema nnipa nyinaa te aseɛ sɛ, woyere wo ho yɛ adwuma a, fa sunsumsɛm bata ho. Sunsumsɛm sɛ sɛn? Pɛ akyire. Sɛ sɛn? Sunsumsɛm ne sɛn?
Mhm. Very good. Wabie store. Okay. Wotɔn adeɛ. Okay. Yɛntɔ.
Okay.
Anaa yɛtɔ.
Sika no ba a, na ahye. Ɛyɛ den tira. Wanso wahunu sɛ sika no wonni. wo misuse sika biara mhm. managers a eh, management ɛsɛ woyɛ bi a woyɛ ba still nneɛma nkɔ yie ɛyɛ den no no. obi wɔ nom a sika ne baa yɛ ana ne baa yale. mo it means biribi kɔ so wɔ sunsun mu wate aseɛ nti sɛ wonya state na wohunu sɛ nneɛma bi saa ɛrekɔ so a yɛ fast na pɛ sunsun diifoɔ bi a wɔnim sunsumsɛm na ɔnhwehwɛ mu kɔ abisa. okay wate aseɛ na aborɔfo yɛ bisa deɛ wɔn yɛ bisa koraa kyɛ yɛn okay tie wɔse saa kane no obi kɔ wɔ nyankopɔn hɔ akɔ bisa adeɛ a mm. wɔse meyɛ nkɔ ɔdehunufoɔ ne nkyɛn mhm. deɛ nnɛ yɛfrɛ no odiyifoɔ no okay but ɛyɛ deɛ ne amfrɛ mu abɛfrɛ mu okay azaafoɔ wɔ mu okay but hwehwɛ mu wobɛnya the real ones no wate aseɛ mm. na tu anammɔn kɔhwehwɛ mu papa uh, mepɛ sɛ metɔn tomatoes mm. mepɛ sɛ mebie store mm. na metɔn cement mm. mepaakyɛ ɔhwɛ ma me cement no a metɔn no metɔn ɛbɛboa me okay.
ɛno yɛ abisa no abisa no no dada woka sunsum sɛm mentwa wa no fa kyɛ me woka sunsum sɛm sunsum sɛm sunsum sɛm sɛdeɛ woka yi deɛ ghanafoɔ yɛyɛ o yɛyɛ sunsum sɛm obi ɔno ɔtumi yɛ fasting mhm. obi ɔno ma ɔkɔ asɔre dɛm bɔnsa na ɔmpa yɛ fire holy ghost fire yɛkɔ all night yɛ yɛ yɛ yɛ fasting yɛ yɛ sɔfo ɛbɔ mpaeɛ ma yɛde ano ɛyi ɛyi anointing oil egu yɛn moma so ɛbɔ mpaeɛ ma yɛtua yɛ sɛ tithe ɛsu hunu ɛsu hunu sɛ ɛtumi mmɛn aboa kawa a nka wode draa to nsuo ma nka kawa mma mmɛsɔ ma no nyi no mpakyɛ ɔne young boy a ɔba ɔnana ne ma menka kasa asɛm bi nkyerɛ break ne down wo mpaebɔ yɛ adwuma okay yɛbɔ mpaeɛ a nyame tie but the whole secret ne sɛ yɛkɔ asɔre dɛm kɔbɔ mpaeɛ de wie yɛ awie yɛ a na yɛsa akɔ nom laka Mm. Yɛfiri asɔɔdan mu ha baa yɛ apɛ ne yɛkɔdaa yɛn mpena akyi. Mm. Yɛfiri asɔɔdan mu ha baa yɛ apɛ ne yɛkɔtena ase kɔdi yɛn nua ho kɔnkɔnsa. Mm. Yɛfiri asɔɔdan mu ha baa yɛ apɛ ne yɛkɔbobɔ obi yere to. Mm. Kɔfiri obi yere pɛ. Mm. Yɛfiri asɔɔdan mu baa ne yɛkɔtetare nkɔfoɔ kun no ho. Mm. Ɛne nam a ɛnsɛ sɛ yɛwe. Mo nti yɛn ni ankasa no yɛakɔmɛte dada. Okay. Tie me die.
Onyankopɔn sɛ na mo mpaebɔ koraa yɛ m'ani so akyiwadeɛ yɛ me ntomago fie wɔ m'anim. Nyankopɔn ne kɛse.
Yes. Ɛfiri sɛ yɛn tebea no a yɛwɔ mu no does not suit Onyankopɔn deɛ ɔpɛ sɛ yɛyɛ dɛn ɔne yɛn yɛ. Na ɛsɛ deɛ wɔ asɔre dɛm ɔyɛ bɔ nsa na bɔ mpaeɛ hey Holy Ghost. Wɔ bɔ mpaeɛ wie it works. Okay. Ɛyɛ adwuma but wofiri hɔ kɔ a kɔtoa so te wo ho firi nneɛma bɔne mu. Mhm. Sɛ yɛyi nyamesom pa firi hɔ ahobanbɔ na ɛwɔ hɔ. Okay. Enti tie me yie.
Mhm. Sɛ onipa kɔ asɔre dɛm na ɔkɔbɔ mpaeɛ mhm. na ɔkɔtua ne tight. Mhm. Wate aseɛ? Ɔtua ne tight. Ɔbɔ afɔdeɛ. Mm. Ɔtumi yɛ adɔyɛ. Sɛ wawie.
Wawie.
Sɛ no na na okay. Bɛyɛ ne susu sɛ na okay. bi a wɔyɛ sɔfo. Okay. Wɔyɛ sɔfo paa. Yɛka sɛ obi yɛ sɔfo a wɔyɛ sɔfo. Okay. Onim nyame.
Mm.
Sɛ nipa na mfomsoɔ wɔ ne ho. Mm. Wɔyɛ righteous. Mm. Abayifo kun no.
ɔyɛ fasting bɔ mpaeɛ
ɛti na meka kyerɛ wo sɛ nyamesom no secret wom nyamesom no a yɛka no secret wom
ta ne yere na ne yere ba m ha sɔre mm. ɛna meka kyerɛ ne sɛ adeɛ sɛ adeɛ sɛ na abayifo atena ase abɔpɔ afa wo kun ho
ɛno nti ka kyerɛ ne sɛ ɔmmra sɛ ɔmma nso a ɔnsɔre tentententententen na ɔma ne mpaebɔ mu nyɛ dene mm. anyɛ saa ɔmɔbɛkɔ no Mekaa saa asɛm no, papa no amma, ɛfiri sɛ ɔnim sɛ honhomsɔrefoɔ deɛ, me, memfiri Nyame koraa. Saa na n'adwene yɛ no. Ɛdeɛ ne abɔfoɔ abɔfoɔ. Nature, nature tie me. Afei deɛ kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ, wɔn yɛɛ yaa afei wɔn ntumi papa no. Wɔn de kɔfaa wɔn ankasa ne ba baa so. Ɛna ne ba no no aduane bɔne maa no. Poison.
Dabi, wɔn poison no. Wɔn, ɔdi aduane no pɛ na papa no yɛ mmerɛ.
Daa ɛneɛ sɛ sɛ mpaebɔ ne saa nnoɔma no ɛma still abɛɛfoɔ tumi yɛ yɛn ɛma still abɛɛfoɔ tumi sɔre tia yɛn adwuma yɛn awareɛ deɛ a me maame baako bi frɛ me ɔse Ankedenkya mese yes ɔse oh yɛbɔ mpaeɛ meyɛ fasting meyɛ biribiara bi nso still nnoɔma nkɔ yie nnoɔma nkɔ yie ɛmfa ɔho nti sɛ saa nnoɔma no nyinaa no ɛmfa a daa deɛ na yɛnyɛ yɛwɔ abɔdeɛ a nyame bɔɔyɛ a wakyerɛ yɛn a tumi wɔ mu. Ebi yɛ nnua, ebi yɛ nhaban, ebi yɛ ninsini, ebi yɛ dubena. Wate aseɛ? Mm-hmm.
Ɛna saa wasan ama yɛn spiritual items bi a ɛno nso yɛtumi keka bom na yɛhyɛ de ma nipa yɛ sunsun mu nneɛma gu so na yɛde ma nipa no dware.
I see. Odware wie pɛ, sasabɔ na edi n'akyi na watwe ne ho. Na watwe ne ho. Odware wie pɛ, bayifo na edi n'akyi na watwe ne ho. Okay. Tie me, mekuta abɔfoɔ 27 na mede yɛ adwuma. Okay. Enti adeɛ bi a mɛyɛ ama obiara bi abɔfoɔ gya di akyire. Na sɛ abɔfoɔ no ho eh, aka deɛ mo ɛna wode yɛ spray no nti sɛ mede bi ka me ho a abɔfoɔ no bɛdi m'akyi ɛbɛdi w'akyi ah. ɛno nti na obiara ba ɔdifo george ɔne ɔdifo yɛ ɔdifo george yɛ adeɛ ma no a na nipa no kɔ a mede adeɛ no ma wa mɛ sɛ woyi so akasa okay bɔ mpaeɛ te sɛ kasa woankasa a ɛte sɛ woafra akwadaa bɛgyina w'anim na wopɛ sɛ wosoma no na wonka hwee nkyɛ na ɔgyina hɔ Wate aseɛ? I see. Ayɛ angelic contact. Nti ɛka wa n'abɔfo n'aba hɔ. Mm, nti ɛwɔ sɛ wokasa. Mo kasa.
Oh, na okay. ɔnkɔ nkɔyɛ adeɛ na wopɛ sɛ ɔyɛ ma wo no. Mm. Na fa mu ayɛ mmra. Ɛno nti na wɔn so daeɛ obi a wabam ha bi a wabɛyɛ saa ma kwankyerɛ no bi mm. a wadware ne sunsun mu nneɛma anaa bi a ɔwɔ me spiritual soap anaa mewɔ me spiritual items no bi ɛwɔ ne ho no. Saa nipa no so daeɛ anadwo. na sɛ nkurɔfoɔ asa no mm. ebi de tuo bi de sekan a wɔsi papa mi hu si wɔn de tuo san mi hu yaa ne wa papa bi gyina hɔ kekra o ofiri wiem na si yes. ɛyɛ sɛ okura bɛyie ɛna ɔde yɛ wɔ adwuma ɛnyɛ bɛyie ɛyɛ angelic power okay.
na sɛ bɛyie kura ɛyɛ because yɛ ɔbɛyi fufuo ne ɔbɛyi tuntum o deɛ ne yɛ deɛ mímu deɛ ne yɛ fufuo yesu deɛ ne bia na sɛ yesu na ɔni bɛyie yesu na ɔni bɛyie anko ntumi nyɛ deɛ ɔyɛ no Ei, yɛka bɛyɛ a, bɛyɛ yɛ dɛ. Bɛyɛ yɛ tumi. Brɛ yie.
Bɛyɛ ɛyɛ tumi, ɛyɛ sunsum, ɛwɔ mogya mu, ɛte nipa mu. Nti ɛnɛ sɛ wonni bɛyɛ a ntumi nyɛ yie. Ɔmmɔ borɔ kora.
Tumi na no te sɛ wonni bi. Yɛwɔ bɛyɛ a wɔdane aboa kɔ sɛe adeɛ. Ɛno na ɛnyɛ no.
Na sɛ bɛyɛ na aborɔfo de yɛ yɛ nneɛma yi. Mo wɔ develop ne spirit. Okay. Wahunu deɛ ne kra pɛ. Wahunu deɛ ne kra mpɛ. Ɛna wadware sunsun mu nneɛma ayɛ nneɛma a sesei no wɔn a wayɛ den ayɛ nam. Ɛma wanya wayusu angelic contact ma angels abɛyɛ companion te sɛ odifo George. Mm. So that adeɛ bi a ɔyɛ biara angelic power no yɛ dɛn? Or angelic assistant ɛbaake no. Eti sɛ wobɛtumi mhm. adi yie a na ɛkyɛ sɛdeɛ woka no a mhm. onipa bɛtumi adi yie a gye sɛ n'ani gye sunsum sam ho ɛnyɛ saa deɛ a ɔboa obi bɛbrɔko wosi ase a woyɛ adeɛ no ana adeɛ no ɛkɔ so
wawareɛ bɛtumi adi yie berɛ a w'ani gye sunsum sam ho because ɛbɛtumi aba sɛ waa wo ba koraa no
wobusuani bi bɛfaa no kɔtenaa obi bɛfaa wo ba no kɔtenaa ne nkyɛn ɛna wama no aduane bɔne because of wo because wɔtaake wo a ɛnyɛ yie ɛnyɛ yie nti wɔde sunsun bi adua akwadaa no ma ɛyɛ ba yie a ɛba yi tuntum na akwadaa no abɛtena wɔn nkyɛn na wɔn ankasa asan abɛware ne papa ɛwɔ sunsun sɛ so that afei wo kun no a wɔne ne te no afei n'ani nka wɔn anim. Nnipa yi a yɛka no asɛm so no, dada mepɛ sɛ mepɛ sɛ mebisa wo sɛ, sunsumsɛm a waka wakyerɛ mu afei deɛ yɛhu sɛ wobɛdwale nhaban ne spiritual items bi oils bi ne adeade a yɛate aseɛ yɛbɛba odifoɔ george hɔ anaa yɛbɛfrɛ no but yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ Obia ne sɛ wose wo sɔfo wonim sɔfo bi a wɔbɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ astere abɛɛfo ku ni yɛnya mpaeɛ ne bɔ yɛnyɛ deɛn because nipa bebree me ne woka sɛ sɛsiɛ yi kɔ afigya ase ayi ayi ɛhɔ koraa atwea mountains bishop ɛhɔ koraa ɛfrɛ wo sɛn ayi oo atwea mountains yeah. na kɔhwɛ Herbaba, herbaba, hey! Me bɔ ne ti o, pay! Nti yɛn nya bɔ, ɛyɛ waste of time. Anaasɛ deɛ. Ɔba ha, edu fiada, edu kwasiada, yɛ bɔ mpaeɛ paa. Yɛtumi gyina yɛn nan so ka yɛn nsa bɔ mu bɔ mpaeɛ. Na sɛ dada mpakyɛ no mi ntwa wa no, ɛno no ma ba bi da. Me baa yɛ no na mo di eh, nsuo ne bere bi. Yes. Na ahwehwehwam.
Na mo tutu nti ɛno ɛnyɛ ɛnyɛ nɔɔma mpae te sɛ deɛ ebi mo gyina hɔ. Good.
Bonsam bonsam wɔn soro mpaebɔ. Okay. Wosoro mpaebɔ a akwankyerɛ gya bi wom. Ɛbaake no. Mɛ ma akɔ susu sɔle asɔle kama. Wate aseɛ.
Ahan. Adi nti ɛna mhm. yɛgyina asɔre dan mu abɔ mpa yaa na biribi nsiiɛ. Power bɛn na ɛbaake mpaebɔ no.
Nyame tumi bɛn na ɛwɔ hɔ? Ɛna ɛba mpa baake mpaebɔ no. Deɛ nti a wokɔbɔ mpaeɛ ba a na wobɛda anadwo a na bayifoɔ no asan aba na ahohombɔne aba na wabɛda no, mhm. ɛkyerɛ sɛ woankasa no wonya nsakyerae. Nti wonya nsakyerae yɛ no wonyɛ tenenee ni nti wofiri hɔ kɔ a wofiri mpaebɔ no mu no kɔɔeɛ no egya bi atwa wo ho ahyia but wokɔɔeɛ a na asan akɔdi nkwaseasɛm. Nneɛma a ɛnsɛ mfata na ɔsan kɔyɛ. Nneɛma ɛnsɛ sɛ yɛkenkan Bible no kura nneɛma bi wɔn mu de w'ani ho kura mpo a wayɛ bɔne. Ɛna wokɔkɔ yɔɔyɛ nti wokɔkɔ yɔɔyɛ na kwan asa abɛda wo ho. Ɛno nti na yɛn ha no yɛbɔ mpa yɛ wie a ne yɛasan de sunsun mu aka de ama wo. Kɔ kɔ yusu.
Na no quotation bi a mehu no Bible mu saa yɛ sɛ ɔbaa bi koraa nam hɔ na wode w'ani hwɛ na na wo ne no ada. na egya no wɔ hɔ na ɛbɔ ho ban nti saa na ɛteɛ wate aseɛ ɛti wobɛtumi adi yi a ma w'ani nye sunsumsɛm ho w'ani gye sunsumsɛm ho a hmm. uh, nature tie yiedie if you don't have power you can never succeed, succeed. on this earth okay. yɛwɔ fie bi a sasa na ɛwɔ fie hɔ okay. ebi a efie hɔ na gold sika wɔ hɔ okay. wobɛhunu sɛ wɔn nana no na nipa ni fie hɔ awomawuo mhm. awomawuo ɛna wɔn de sika no akɔ akɔ sisan. ɛna ɛdɔm aba fie hɔ nipa bebree nipa ba fie wɔ yɛ awo yi nipa bebree but obi ntumi ne yie saa nipa a te saa no wobɛyɛ adwuma ɛwɔ wiase nyinaa bi wobɛbɔ mpa yɛ ɛwɔ wiase nyinaa bi yɛdi adi deɛ deɛ wonyɛ yie da agye sɛ wotu anamɔ wobɛwo ɛkɔ abisa ade nti na meyɛ m'afam deɛ na sɛ nneɛma nkɔ yi wate aseɛ nti ɔkɔ abisa na ɔba abisa hɔ saa na me ma frɛ ne kra na magye n'abusua deɛ na mabɔ wura abusua na mahwɛ Okay. ɛdeɛ na ɛkɔ so Deɛ na yɛasesa no. ɛdeɛ na asesa no nti sɛ menyɛ hu a deɛ ɛbɛba ne sɛ me mɛbɔ wura abusua no makɔtwa ne din afiri abusua no mu Oh, okay. metwa Wobɛyi wo no afiri mu. din afiri abusua no mu Na wontua bibi.
ah ɛnneɛ ɛyɛ sunsumsɛm Okay. te aseɛ Oh, mate ase.
ɛyɛ sunsumsɛm te aseɛ Mate ase. nti ɛba no saa nipa no Mekɔyɛ sunsum dwuma wɔ sunsum mu na makɔyi ne din afiri abusua no mu. Nti abusua no nnome no a ne tiri hyɛ aseɛ no, na mayi no afiri mu. Sɛ yiedie bi wɔ abusua no mu deɛ a ɔka ho, na matwe no de no abɛdwɔn angelic kingdom. Okay. Mede no bɛdwɔn angelic kingdom no a, na afei yɛbie no so. Saa nso na ɛma ɛyɛ ma obi a ɔno nso ɛwɔ sika paa bɔ ntumi nwo. Ɔntumi nwo. Na ɛyɛ sɛ wɔn de awoɔ na ɛsesa ne sika no. Mo. Na ɛno no sɛ nipa no kɔnya awoɔ no a sika no nte nkɔ. Ah, dabi.
Ɛnte nkɔ. Agye sɛ wannya obi a onim sunsumsɛm. Onim sunsumsɛm yie.
Wate ase? Because yɛde sika eh, awo, awo, sika na wɔn ni sika ɛna wɔn de na awoɔ wɔ hɔ ɛna wɔn de sesa na wɔn nya sika na wɔn nya ba nti sɛ wokɔ esunsumsɛm ma na na sɛ nipa no benya ba sɛ ne bia ne sika no bɛkɔ ɛnkɔ okay gye sɛ nipa no a ɔreyɛ adwuma no onim onim oni tumi okay sɛdeɛ mekɔtwaa ne din firii nnome abusua mu a ɛnyɛ yiedie a ɔbaeɛ a wabɛdi yie no, saa na mɛkɔ akɔtwa ne din afiri saa nnome no a ɛyɛ awoɔ nnome, aboniyɛ nnome no mu, ayi no afiri mu, na yɛde no aba abɛdwa wo. Okay. Na Awurade tumi akasa.
Ɛnkyɛ bia na yɛde interview ni ba na wiyɛ. But um, me question baako ne sɛ nnipa bɛɛ 20 menya course mayɛ adwuma yɛ akyɛ almost bɛyɛ 7 years. Ebi mu sɛ me musa sɛ Wɔn pɛ sɛ deɛ woka no TV no so no saa na wɔn ba a anaa wɔn frɛ wo a wɔn bɛte no. Yeah. Yɛ ba a yɛn ahoboa ɛte sɛn? Odiyifo George nyɛ wɔ bi a ɔkyaagye kyaagye o. Okay. Odiyifo George adwuma ne sɛ woba a, mhm. megye wo din na mabɔ wura sunsun mahwɛ. Okay. Ɛdeɛn na wɔkra so masikyire? Ɛdeɛn na wode yɛ ne ntira wɔn akwan ma nneɛma nkɔ so? Nti mehwehwɛ saa nneɛma no nyinaa wie bisa deɛ ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu ɛyɛ wo mfomso a na makyerɛ wo sɛ woafom saa adeɛ wei na woyɛ ɛno nti na ama wo kra no ɛkɔ so nneɛma akɔ so no na mama woagyae wate aseɛ ebi a yɛ sunsum bi sasa bi ebi a yɛbɛyɛ bi obi na de wakɔ baabi nti menya hunu saa na mabisa abɔfo no sɛ dɛn na yɛbɛyɛ ama nipa no bɛyɛ yie a wɔbɛde ne ho ɛhɔ na abɔfo no bɛkyerɛ sɛ monkɔtɔ sɔɔdo yi
wate aseɛ mhm. anaasɛ george mese papa ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔnkɔto dwan mmra
odwan so ne boɔ almost bɛɛ fifteen million yes mm. nti sɛ wɔse dwan na mema nkɔtɔ a mɛma akɔtɔ dwan no wɔse mema ntɔ angelic perfume a mɛma akɔtɔ wɔse ma ne nkɔtɔ witches destroyer mɛma akɔtɔ bi a bɛyie ma ne nkɔtɔ mudi
ɛyɛ spiritual items na ma mo akɔtɔ nti yɛgɛda nneɛma no nyinaa wie a na afei makyerɛ wo sɛ nneɛma no nyinaa ho ka bɛsisi
Meka wo tiri wuram yɛ sunsum dwuma ma wo wie sei paa woboa wo te sɛ den a wobɛnya asomdwie.
Oracle papa. Yes. Menim deɛ meka ɛyɛ sunsum sɛm. Of course.
Sunsum sɛm yɛka ne deɛ ɔyɛ dɛn. Onim. Deɛ onim. Ne deɛ wate.
Mm, mm, mm. Ne deɛ wakenkan. Ɛna sunsum dwuma yɛyɛ ne deɛ otumi yɔ. Okay. na asɔfoɔ bi ne adiifoɔ bi ama nnɛ nnipa gyidi afiri nyamesom mu mm. nti sɛ sɛ yɛsɛ yɛnkɔ akɔmfoɔ hɔ yɛsɛ yɛnkɔ maalamfoɔ hɔ yɛnkɔ adinsifoɔ hɔ with every prophet is a physician me me hunu ɔha balest a wɔwɔ ghana ha wɔ sɛ ɔnim abibiduro sene me okay i'm telling you
me hunu ha balest a anaa kɔmfo anaa ninsini a wɔ sɛ ɔnim ahaban kyɛn me yɛwɔ angels a kyerɛ ahaban ɔte siw so ah yɛwɔ angels a wɔbɛfa wo sunsun mu kyerɛ wɔ ahan nti na yareɛ bi aba na nipa ko no ho atɔ no no na dɛde deɛ wokan deɛ sɛ ɛnyɛ no because akɔmfoɔ yi suman bɛba kwenkenkenken wobɛte awura nhwɛ ɔbɛba na haban kura no yeah kɔnfoɔ sɛ waben waben kenkenkenkenkenken ɔbɛba na haban kura dada um, wo final words na yɛwie a na mama wo me final word ne sɛ me final word ne sɛ this particular year okay mu ɔden.
Okay.
Ba wo a w'ani bɛgye sunsumsɛm ho biara no, wobɛkɔ w'anim. Okay. Wo a w'ani bɛgye adwaleɛ ho. Bɛgye sunsumsɛm ho.
Okay. Bra sunsumsɛm deɛ te aseɛ. Okay. Sɛ yɛ adwaleɛ obi bɛtumi aba me ma ne nware. Wo ma ne nware. Okay. Mɛma wadeɛ sɛ gye faako akɔ yere sei. Okay. Obi bɛtumi aba mɛba mm. tumi aba sɛ yɛ biribi ma no na ɔndi. Okay. Bɛtumi ayɛ adeɛ ama wo sɛ wodeɛ no yɛsɛ ma wo ndi. Okay. Mɛma wadi. Okay. Ne nyinaa ne abɔfoɔ no. Ah, Awurade Nyame.
Wow. Awurade na yɛn yɛn yɛn ani gye sunsunsɛm ho ne ti yie. Particular year. Adan na wo tra se ama da bia wo de wafa fun afre wo bi so obi nsa ni sika. Bere ko a wo kuta ni monyam. Wo ba fefef o te wa ye den. Mm. Hwɛ ɛnɛ nature. Dada. Ma me kan se me nkyerɛ wo. Ɛnyɛ lipstick a wɔde aka wɔn ano nyinaa na ɛyɛ common lipstick o. Ei! Wobɛhu obi na bracelet na ɛda ne kɔn mu, necklace. Mm. Wobɛhu obi na a bracelet da ne nsa. Mm. Obi hyɛ ring. Ɛnyɛ kwa o. Me deɛ deɛ kwa ntoma bi nam de abɔ. Ɛnyɛ easy saa.
Because watena ase ahunu sɛ wɔno ankasa no saa tenenee no wɔkɔ asɔre baa still wɔda so wɔ mprantwe mu. Mm. Enti wɔhia sunsun mu nneɛma a ɛbɛ protect no. Spiritually.
Spiritually.
Na wɔtumi akɔ n'anim. Esi Legon, mɛtena sɛ nkurɔfoɔ bi a ɛba me nkyɛn. Mese, wohwɛ mmaayaa no a, woahu sɛ yes, mmaayaa ni. Classy. But wɔbɛdware sunsum nneɛma. Wɔba bɛgye nneɛma. Enti woyɛ barima no a wohu no a, woboa. Wobɛfrɛ no. Wobɛ wobɛtɔ kaa ma no. Na hiani nso ntumi mfrɛ no. Wobɛsi fie a, hiani wɔ wɔ wɔ kwan. Wotumi koraa mfrɛ, wohu no koraa wofɛle no. Nti before you can succeed on this planet earth, mm. be interested in, in spirituality. spirituality. Finish. Dada mpakyɛw, yɛde nɔmba no bɛgu screen so but ɛnɛ fraud fo adɔso na hwia no obi kora fa video no na wɔde na ɔno ne nɔmba ato so. Data ma no gye ɛyɛ zero two four four egya no kora so zero two four four zero two four four.